Бергә кергә тоже җигәбез. Юк, безнең штат татар ел. Без хәзер бер биш ел элек оештырдык национальный конгресс татар и тюркских народов. Бөтен тюркский халыкларны үзбез илдә без җыябыз. Менә без ифтарга быел ике тапкыр бөтен председательләрне тюркский халыкларны җыйдык. Аның аның ул Эшне Мәскәүдә бүтән бер кеше эшләгән. Эшне Карамаданда ма кеше ике аерым тип помещениедә эшлибез. Безнең отдельный помещение, да, безнең отдельный, безнең менә значит отдельный помещение, аннан соң безнең менә нәрсә белән без теге инде бу мусульман җир без аерылабыз нәрсә белән, без бер генә җиреме җиде ел, менә например ифтар, да,

Ул ашарга ярамый шәкәр, ярамый теге ни. Ә кош белән ни нәрсә уйларга кирәк, ничек аны э, кабул итәргә кирәк. Менә шуны без э, бер ой, бер атна саен шундый эш алып бара башлыйбыз уже яшьләр белән. И менә хәр елны без безнең акция бар инде шундый, без аны айга бер ике ике тапкыр бер тапкыр беренче намаз диләр. Без хәзрәтне чакырып инде намаз ту укымай торган кешеләрне җыеп инде менә безнең аркылы хәр елны йөзәр кеше инде менә ничә намаз укый башлый и ифтарда җый башлый инде. Менә шундый, нигәдер менә шул эшне, теге менә ифтарга бер ай калган, ике ай калган, менә шул эшне нигәдер менә аппарларга, менә безнең безләрнең башка бер кешеләр, менә аны мәгәнәсен алып кой бер кеше бик иштасы ифтар, ничек аны итергә, нәрсә ул дип тегәл итеп тора. Ә менә аларга ничек инде менә без аны итсек, шунда инде безгә бергә менә без быел үткәрдек унбиш ифтар. Тут үткәрәбез. Менә безнең бар татарский музы. Беләсезме, нәрсә музы? Менә Мәскәү музыларын җыеп, менә аларның кайберсе православ. Да, музылар. Бар муз ишетте безнең бит инде ни, без аларны барыбыз җыеп инде, алар намаз укыйлар, аларның менә музыларын без җыябыз. Безнең женский клуб бар. Женский клуб. Менә алар да бер тапкыр ифтар без алар белән үткәрәбез. Женский клуб инде. Менә ну зур ифтарларга без обязательно барабыз. Менә Казанда быел булды өч зур ифтар. Беренчесе иде президент булган теге 10 мең кеше. Шунда да без бардык. Аннан соң без шул хатын-кызлар җыйдылар алар мең ярым кеше. Шуңа и быел Казанда беренче тапкыр үткәрделәр ифтар предпринимателей. Менә, значит, шунда да без бардык инде. Вот. Ну, без бик яхшы безнең элемтә туган авылы дигән радиканда бар. Менә шунда беренче ифтар, беренче көнне һәр елны без шунда җыелабыз. Ул безнең ифтар түгел, но шунда инде менә нидер инде. Шуңа Мәскәүдә инде менә без тырышабыз. Менә безнең ничек тюркский халыкларны без җыйдык быел. Рәшидов. Икенче көнне булды теге крокус безнең шул күңелсез хәл инде. И без икенче ифтарны тюркскийларны чакыргач, без таджикларны да тоже чакырдык, бие беренче тапкыр быел. Таджиклар да инде алар тюркский түгел бит. Барыбер без аларны да чакырдык инде, барыбер безгә бергә булырга инде. Без ифтарга безнең бар гына именно

Но безнең ул бошлык инде менә Табеев оештырганда безгә керделәр күп кеше аппарат президенты да например да менә безнең аксакаллар бар анда бывший работники с аппарата президента бывший какие там у нас татарлар а татарлар татарлар да э, менә безнең например совет совет аксакалов бар анда безнекеләр э, киркоров педрос киркоров ул татар түгел инде филиппин әтисе ул бик актив безнең менә шундый безнең

Без бик зур игътибар бирәбез интернетка. Инде менә безнең 4 канал YouTube бар. Менә безнең 50 мең подписчик, например, да безнең 5 мең ролик бар. Менә безнең мусульманский теманы ниләрне инде без. Безне көнгә карый 80-100 мең кеше Андый менә татар дөньясын да, мусульман дөньясын да, андый интернетта безнең ни юк инде. Менә бу китапларны карарсыз, бу уникальный китап бу, без аны чыгардык 4 ел элек. Без аны Самарага җибәргән идек, по-моему, тоже, да? Кая? Менә без алдык 100 кеше. Без аларны сайладык ике ел. Менә кем татар милләтне аңлый, кем татар телен нәрсә ул аңлый, кем фикер йөртүче шундый генә иштән. Менә шундый кешеләр без эзләдек. Монда профессорлар гына түгел, монда укытучылар, татар теле укытучылары бар, общественниклар бар. Менә монда 100 стратегия. Менә бу китапта 100 кеше язды үзенең мөрәҗәгәт, мөрәҗәгәт э, поколение яшьләргә инде. Вот. Менә сез беләсез бит фантастик юлында. Роберт Минуллин менә соңгы язган әйберләре аларның да икесендә. Вот, шулай менә шундый китап дүрт ел элек чыгардык без. Ун мең экземпляр менә бөтен э, шәһәрләргә, мәктәпләргә. Шуңа менә бу китап э, күбрәк кирәк ул инде укучыларга, администрацияләргә менә э, тоже без аны мин могу не толын җибәребез безнең барабыз ул Мәскәүдә. Бер сорау. Сорау ярый. Сорау. Менә сез әйтәсез, чаралар уздырдыгыз, ифтарлар уздырдыгыз, студентларны җыярсыз. Мин сезнең подписчикларның берсе, карап торам. И сез анда бина гата матур, убранство да шундый презентабельный гына, әйбәт кенә. Өстәлләрегез дә буш түгел. Менә болар бит масраф бит инде, бөтенесе масрафларны кем каплый сезгә? Ну безнең ифтар ул отдельный статья. Менә ифтар акчасы ул без ул ифтар акчасы ул бер җиргә без аны катыштырмыйбыз. Да? Безнең һәр э, яшьләр менә э, бар шундый оешмалар яшьләр арасында э, то берсе, то икенчесе, то өченчесе. Менә бу ифтарларны безнең яшьләр уздырдылар. Ул бишендә. Дә, а былай безнең расходлар, безнең бар финансовый группалар инде, без шулай кирәк булганда акча җыябыз инде вот. Безнең финансовый, а? Җыясыз, а бирә. Җыябыз акча, безнең грант без алмыйбыз, безнең государственное финансирование юк, безнең белән кирәк булганда инде без шул безнең белән шул офис бар инде менә шул хәзер безнең офис бар инде центрда. Ул хәзер җабылды инде менә соңгы бер Сигез-ун ел инде менә шул Татаркада без иписең дип менә оешма барлыкка килә бездә. И аннан соң алар икенче җирдә уже чараларны уздыралар. Икенче җирдә. Менә безнең ел саен оешма барлыкка килә. Менә Яркая молодежь дигән былтыр барлыкка килде. Бер 700 кеше дә яшьләр дигән бер 800 кеше. Менә Татар мафия бар безнең Җыелалар да татарлар, мафия уйнала да, татарча сөйләшәләр теге инде дә. Менә алар бер сигез. Менә шулар, шундый безнең оешмалар күп. Безнең бу бар бик оешмалар яраталар җырлап җырларга әйберләр. Караоке җырлыйлар. Бу Мәскәү шәһәре генәме, әллә Мәскәүская область? Без Московский областе тоже